Mambia nigo togosanga nomong'ina Rhoda Kenyanya, oyio okonyara goka gototebia obogima bwaye naboigo esafari yaye yogotoreka ase omoroberio bw'oborori bw'obobui. Nanyare koba kagotebia ng'a natemete korigia amariogo, anyare koba kagoita omogaka oye. Bono oinee mogokoro, amariogo aya iga ng'ai kware konyara koba gokonyarigia? nare kogenda natwa- natara nabakungu bande, Nababoria riogo ndire ororo. Omonto araitwe gaki akwe omosacha oyo onchandire. Banteebie, Ee, riogo ndire ororo. Bagonteebia, Bonkomoboria ase ributa oka, abande bagasigana, genda Tanzania, nabo oranyonyare be noo arusirie. Yaani ere gonteebia buna omonto gete okwete ase, naigu naigu ng'a oyio ontebirie egento ekiya.
Basi nainche bono nabo onye gosigana, nagenda. Buna onye aye rituko ngochia koira okwo Tanzania, bongochorwa emeremo y'ekanisa, nchia okora obochori bw'omwaka. Aba togochora abasebeniri eyi amang'ana atogochora bia omorembe. Amang'ana y'obochori ng'a bono yane are ang'e gochia gochaka. Eeh. Bono ngochia konyora ekero omopastor one, pastor Munibio agoteba ng'a mambia tokoenda Nyabera, ng'a tochia gochora abanto pastor bare abwo abamo pastor Mencheri, na pastor Munibi, nabo barache gokoria obochori obo. Naigwete ng'a bono nari naakire esimigwe chisito yansani ase ntaete koenda koyia eriogo. Bono naki ngokora, tinchieti inka abasomba b'Omonene be studio, nkagenda, rioka nkaruera aria ekanisa kereng'o, nkagenda. Nkagenda ororo nkaenda nkaigwa eriogo erio saa kumi. Konyora gwakora ogocha ore ase ekanisa ogakora. Maambia bokare.
Nkagenda ngaika ororo nkarigia eriogo erio nkaegwa, ngacha na rirobu saa ine igo onde obochori nyabera.

Nkamoetani kiara narenge enka eria, na onde tarengo, bono nkomoetani ngende bwango ntang'ane Omanye ng'akagenda. ng'a nki kiareka Ee. onyuma otarakwana nere. Ee, nkagenda buna natebetigwe, natebetigwe eriogi eri nakoi, twakoire, igo Mm. okoenda orusie chianga chionsi pi, Mm. otigare gete rianda, oritindeke, oragererie. Mm.

Gesigesie kiane. Bana mbare ngo.
Bana mbare ngo oro.
Bono ngatindeka rende ngakora nkaminyoka ekero natindeka nakora nkarosianga nkarageria, nkakora nkabeka chihanga nkaminyoka chiombe chiria konya nchirakamwe ngakama ngatereka amabere. Konyora ataraika.
Ee ataraika ngochire osoire echae ime chinganda, bono nakorigereria chinganda chia echae yaye. Ogoika nka, akamboria. Engaki ba gwairire naende, ekaba ingaito abaye korwa chikoni iga. Naki rimanyete buna okoenda ogotamba ekerio riroba riria okorire ki? Okuure. Inche emeti sana eki ng'eng'ana y'Omunyamisiri antebeti ng'a erio okorire gotamboka ere okorire ki? Okuure.
Bono ekero omogaka oria atamboka agasoa nyomba, erangi nere abwate are goaka ase atigaretie akagenda bore echuma. Inche bono buna asochie ombora, nkamanya agakwa. Ring'ana eri rikamanya kombera omogokano, aachia okoniga onkwerigana aye aniga omogoko onche. Bagocha bakombori, ngoteba arwe bwaye bamache oge okwa, inche timaeti Timaeti ng'aki kia mori. Eh. Ayio ere ayane, lakini rende mogaka ogochia oyoka chinsa ikomi na ibere, nkarora ogosoka na egarani eria gochia orobago. Eh. Nari ngominyoka, Agoka- ngasokera egesieri iga nkaenda mpaka ase emisheni ime, Eh. ngasoa ege morango echoyo etare gotumeka, nka- nkarusia egesumari ngasoima ngaakera omonyamasiri oria. Agantebi ng'a omosacha oyio abwate chirisi chioche naende ewiki ende. Chirisi ngento ki? Yaani naki mogoroka ebinto abanto bakweboera ng'a nabi nya- chinyasae echi. Ee, obi Nyasae. Eboerete obonyasae bwaye bono obuya ogaretire mpaka inchu naende Jumatatu. Mm. Jumatatu eyio ngateba bono omogaka oyio Mm. tari gokuga. Mm. Ngatiga ngakira. Bono ngoika echi- echi- Ijumaa Mm. nkonyora omorisia okong'akera esimi ng'a Mm. Rhoda, ee. Maa Esabato tari chuma, Esabato maambia. Esabato maambia. Ee, ng'ai oyo? Noonde nka, kwama kwaigwere ekanisa? Yaya, tindi naigwa. Genda oigore ekanisa, ee. Abageni mbare bagocha, bagocha, ekiagera ring'ana riria tokobeka sinagogi botambe ogotobori ng'a omokungu o kabere bono nkorwa are ekanisa, ninchu abageni mbare bagocha ekanisa bagocha gokwana igoro ng'a bagotebia amang'ana aria konya ogokora ki? Okoboria. Ee.
Ngachia koigwa nkagenda eka. Lakini konya nabangire mogasonchia bosongo. Gochia bosongo.
Ngaya amang'ana ane.
Ngokora ekanisa mosongo ngochia. Riria ngoika abwo bosongo, baigwa abwo abwo ekanisa, nyora abanto bakooroka, abanto iga baigete chikumi chio. Mbori, aba nabwo natebigwe abageni aba? Aba. Omogaka oorogete ore korokwa Osito, akaigwa omosubati okorokwa Grace, okorokwa sie oyonde omwabo o Sosie. Gose ebe Elija aoroke, ake igo endubu ekorokwa onchoke aoroke, aba nabo bakare abageni. Bagasoa ekanisa. Nari nkoigwa ring'ana eri ng'aba, nkaboria abanto aba ng'a iba amang'ana aba gokwana ng'a iba arusi, naki bagokwana iga. Bare gokora iga, bakora iga, ng'a iba aru. Morisia oyo sibaraire inche bagamba bwaki. Nigo ninche bare kobamba. Igo bono naende nanchokeire omorisia oyo ng'akere esini Mm. ime yane, tari ngoteima onde. Eh. Abanto aba bangamba bwaki? Bono Eh. keng'ane riaeta, ngatwara ogokendwa abasomba ba Nyasae Neba ekanisa. kore ase emiti. Naende narenge omwareng'u bw'abana, nkaenda ngaikaransa ase aba- abana baria ngosomia ime, Mm. Lakini birenge Nikaransi, ebitaiyo. lakini tinyo. Mm. Nkaigwa ng'a ng'a nkonakoirwa ng'a baminto, yaani ng'a ki bono amang'ana aya acha? Tigosoma eresion eye bakwana? Tigosoma amang'ana ebuku bagokwana? Torikoigwa. Gaki, ekero bachia gokora korandia, Mm. na batabete maete baisie intwe tong'aete ng'a abana batang'ana gosoka, Mm, abanto abang'ina abana babo. babwati abwo bakaba bakorwa maye. Eh. Inche ngatiga abang'ina bagasoka ase abagaaka baria nki inde nkembete, mbabori, Kai mwarua? Oyomo oyo aganteebia, Oyontebete nendugu ya omonsu o Nyasae okorokwa John oncho oe niyo omonyene bw'endugu enchoki. Aganteebia ng'a etwachie topenye ense aiga, na tonye korandia amang'ana a Nyasae na etagato, list, esiteji. nario inkominyoka kogenda abasomba ba Nyasaye.
Goika abwo etaao nkanyora abanto abarigeretie abanto aba ekeng'umbu bakorua oborori. Na inche tinchieti konyora ng'a tindi ase aria, inche naruete apiri nkoora rioka nkaenda ase abanto baria.
Nkanyora omonto okorua oborori obwate ukimwi. Obogoria, naende akegonkera, naende oyonde o richambasi richaake korwa ao bono are goita abanto. Naende akegonkera, nyora omong'ina gete okorwa ng'a nomorisia orenge, ng'a okonacha-nacha aba, ng'a atagete aite omosacha oye na omo, oyo nere okambeka ime. Bono kero goechire gaika ase gose ne ekurusedi yarenge igaa,

Genda obeke iga, iga genda obeke iga, lakini naye kobeka tare gokora gasi, ekiagera nare go- inye ntaba nsaberie kobekwa gochia monwa, Mm. anga mbang'ete anga omogaka oria iga akwete. Lakini eri nabegete amachiko ng'a inche mokong'e gotamba, onde ang'aina gento kende, onde Mm. antebi bosaro, onde antebi binto bete, bono nkegokora, Bono ekero okoegwa amariogo aya, engwa kana kwarenge chibesa? chinyinge sana.
chinyinki, ng'ai kwarurusia chibesa echi iga ase engencho? Nakaonire esukari enguru, Eh, naende nabwate ebinto nare koonia mwananyomba bw'eduka. igo chibesa echi chionsi nabo kware koira Eh, chingaki chinyinge. Ingaki ekonyora abana babere abanene ekero Abana, okorusia amariogo eh, aya. abana babere aba, goetwa omwana, kongokora amang'ana ayio, nchagete omwana one ogochia gokora form four, Mm, oyio ochiete abiseni, Mm. inche ningendererete obobisi bwane, mm. aya nyibisete ekanisa ngokora amang'ana ayio. Boiko ande ake aa ng'a kwanyete koba kogoratarera abanyagitari aba gose na abaganga aba iga, ngento ki oragane goteebia omorigerio origetie agwo nere oibegete ebirengeri gochia ase abanto aba iga kore na korigia amariiko na kobekera abagaka babo, ngento ki kware konya koba okomotebia ase chingaki echi iga? Inche nare gotebia abanto ba Nyasae, amang'ana aria noborimo pi, naende gose ayande nare obagoita. Lakini omonto omonto okoenda mwa Nyasae, Tagwenereti kogenda ase amang'ana ng'a buna aria, naende nokong'aina abanto ng'a nomokristo onde, igo buna inche nkweroka aye narenge omuya oria, ekiagera abanto ba Nyasaye, ekanisa yaye tindi koranderigwa amang'ana ng'a ogende okore ebinto ebi, bono nare koranderigwa amang'ana a Nyasaye. Lakini inche ko nkabe e- e- egeyia ase ekegundo gati gati y'ekanisa ya Nyasaye, ya Nyasaye, na onde ombwekaine. Anche Omonene amokonye. Amang'ana ayio ba abanto ba Nyasae bagochia kogenda o Nyasae mbere gokora amang'ana buna ayio. Bagokora amang'ana amaya. Birecha oyi ninche nansareti, lakini onde okambua ekai ne birecha asarire orengeti gochia gokora bo, nebibe ase Omonene Nyasae, nebibe. Igo morigereria nogente koigwera aye bweka omonyene tari ng'a eye nestori ya rosiria, oyo nomogano ore ororo, na nonyarete koba kogokorekana, igo Nyasae kakoganika ogotooria, igakogotooria. Naboigo nabaanto abange ande ake babwate emechando enga buna egoseecherete ng'a eye iga, Nyasae tiga anyare koba gakogotooria, naye onyare koba gokomanya ng'a echi nechingaki obwenerete konyara koba gokomokorera as'ekeene, naboigo amo n'Omoika. Boigo ekero tokoina ase abagaaka aba iga, kware konyara koba kogotara amo nabarabwo. Ande ake, aba nabaanto kwamaete gose mware konyora netaoni iga iga gose ng'aki yare konyarekana? Nainche ekero nonye nabarabwo iga bakorora bamabwate amamwabo, na inche nabwate abakungu bande intwe twaye gotana nabarabwo, ekero togotana nabakungu bande tokorigerania abasaania, ekiagera abakungu abo bagogotebia ng'a bono aye, nobwate bono monto onde ogokoira nonye na ehoteri, inche nkanyora bono ore nabekirwe omokia nabakungu bande, nainche engancha nkarora mbuya. Igo gochaka gotaara etaoni naba esabu yagerete. Esabu yagerete nka ng'abakungu bande, onde ogotebia eanga eye nagorire tu, Mm. oyio nagoetwe nomwanchi one, bono inche Mm. ngabibwata esabu eyio ngataara nabagaaka b'abande. Mm. Bono rende ekero rende nataara igo, ekero nachia gotooreka, abakungu aba mbanchori, mbandaama. Eh, abayi mware gotaara amo naboro. Eh, mbatabete ng'a.
nasarigire omotwe, nere narwarete, bagateba ng'a orwaire oboronge bwakorete ki? Bwaerete, oyo osarigire omotwe. Ng'a amang'ana ki aya okwana? Buna rituko na- nare korwa obororigwa bwane ekero Yeso antoretie, abanto bare gocha omonto bachi batenena ase egete, bacha kongoria chikoo, chikoo abanto bakongo egere baigu batoma oyo, na oria otomwa, nkaborigwa amang'ana amange, amang'ana amange, bateba ng'a oria osarigire.

Inche Moristo oyo ntebetie mang'ana amabe, na abaabasi abane inche mbantebetie mang'ana amabe. Bono nare korigia abanto batari aba- aba- abataribo chinse ching'ao. chiare korwa aa, yaani ase Yare ake, atambe eh, nasomete taikomanyekana.
nare okwamaete naye ne efamiri yaye gose ebe Mm, oyomo nare namanyete mpaka omosu- ababere omosubati oye na Eh. amo- na- na omo- omong'ina omo- na ababere nkamanya omong'ina oye na- na- nere. Eh.

Nyasae nachete akarosia nkande bwoye nkamosabe amabera. Nanyaberete. Ee, nanyaberete. Igo abagaaka barimo okwegerera abakungu baino ekero kwaigure eng'ana kwaranyetuka. Naende tokotebi gose tokoigwa isiko aria ng'a kwaraigerire omosubati obo. Bono timanyeti ng'a oyo mogaaka oyo iga nigo akorete egento kiamano gose nigo anyarete koba gagokwa omotu bwokogenderera gokora biri kware gokora bia bobisi. Bono timanyeti ng'a inki oranyare koba kogoteyie omosubati gose abang'ina abanyare koba bagotiga chinyuomo chiabo, naboigo bachakire gotara isiko aria isiko ye chinyuomo. Bono ekero Nyasae, omonto o Nyasae ore o Nyasae, tobwenerete gotobwatanera enyuomo yao gochia isiko y'onyuomo. Inche, Mm, o nare kwebara omokungu o siri siri. mm, o kabere. Eki- o kabere.
Mm, Bono abamoretie chinyuomo chiaino omokungu na omosacha, mm, Morende chinywomo chiaino kiaire nywomo nenchenu gochia ase Nyasae. Nywomo teri gochia goko gosarigwa ekiagera agoteeba amakweri ok akore ki? Atwatanane. Enywomo nomokungu nomosacha nonya na abana bane ngobatebi bare ng'a barende abagaka babo. Barende abagaka babo chinchera chionsi ekiagera kera enywomo egwatananeka Teri kobanywa omongiya enyomba eyio, buna inche ndarenge omonywa ome, nabo naibarete ng'a inche nomokungu o sere sere, nonya noyio ombwate tari mosacha one, bono naindigie onde bwensi timbwati magoso, nkanya kwebara oboronge bore igo. Bono Yeso oyio nantooretie ase amang'ana ayio abana ba Nyasae. Igo neba kwarenge omokungu o kabere, ekwebarete ng'a nkwarenge omokungu, nigo Orenge kwarenge omokungu obasacha bo. bonsi.
Ekero tokorwa ase ensemo eyio, naende torasoa aase kwanyara goka ogotebia nkanyora ekurusedi kegendererete, okagenda korwa oborori ase ekurusedi eria. Ekero tokoinaga iga ekurusedi eye iga abanto baria nigo bachete bakarandi bagacha ekanisa yaino, gocha kobakwanera ng'a ekanisa gose gocha gokwanera Bachete abanto korwa abake.
amang'ana abo buna Yeso abatooretie Mm. ase ekanisa yane. Na Mm. inche ekiina gekambua, Mm. nkarora ng'a aba Aba nabo babwate amang'ana amaya. Ekero nkobabwatia gochia ase bagokora open eya baipateneine, na riina inche Nyasae akong'orokia amang'ana ano onsi pi. Nkaorokia amang'ana onsi pi buna oboete buna nyakwanire gocha iga, nkaorokia amang'ana ano onsi pi abo bisi, tinyerocheti bosoku, naende tindochi baane aba basomu. Egento naroche Yeso buna ang'oroketie ebinto nare gokora nkaorokia nomonwa one. Ogatebia abanto omogaso Abanto igoro. bonsi mogaso igoro, mpaka nonye buna ande iga ninde ne stage abwo iga, nabo ngokwana onye bosongo aiga iga. Mm. Nabo ngokwana muna nare gokora, ekiagera Bono Yeso nantogete. ekero kwaruete oborori obo bwe- bw'ago ase abanto, ande ake omosacha oyo ogo, oyo mwanyete koba mogotigana nere, naigwete amang'ana aya iga, naende Akanya- nanyarete koba gakomanya ng'a kware ngoteema kwarenge korigereria okonyara koba gokomoita, ere ng'a kianyarete koba gakorengera egento Iga ekeya. abwo omogaka oria nakumetie, Mm. naende egaki nanchete ogotooroka. Mm. Ekiagera egabwatete aganteebia, achia oyia abanto korwa Baara abateebie ng'a Lota nachete aga, Toreka, ninche omoigu buna agokwana. Amaene manka ongokwana, oteba nabo agoteba igo otorikire, oto aye ngwanchete sana. Agateba ng'a aye gwaikire goko, inche amang'ana aya agokwana, timanyeti ng'a ngokora are bo. Ai, aya bono nere onyakwanire bweka omonyene buna anyakwanire iga, nabo agokwana igo. Bono gaiga ense anyarete koba gakokwegera, ande ake ekerengo eke ninkio giachete ng'a ase nare nateemete komwegera, kumbe egaiga nabio eyio are gokora igo anyare koba gakong'usa mega? Inga iga ekero natooreka, Mm, ring'ana ndire Himeneo y'orooche rw'abanto bande. mm, Bakamoteebia ng'a abanto abwo bagotooreka aba, abato abatooreka abwo, mm, nibakogenda baare amachambi, mm. yaani abanto abwo edini niga ime y'omo- Timwete ime y'omwana. Ime y'omwana. Ime y'omwana. Ebakwana bare amachambi, mbamanyeti kende. Lakini rende, nabo abwo noe achagete goteberana, ekanisa eye y'amachambi. Lakini ere nimanyete ng'a ekanisa eye naye teri y'amachambi, ere ekanisa eyore ogotooreka kw'ogotiga ebibe. Inche nkamenda nkamera aye buna buna ande igo, aye namomanya. Lakini rende mbachete bakamanya ng'a teri y'amachambi, iga ere abanto batooregete baorogetie ebibe. Iko nkansa ki eye actually ri torateebwe ekero ng'a ritang'ani kwa totebi ng'a kware kogenda SDA. Inche Mwache nomo- tokachenchie ekansa Yaya, gose ne. inche nomo SDA ekanisa yane bono nkogenda buna ande Nyansira Mm. iga ekorwa Kumaburia. Mm. Na ase narenge aria bokiranga ekanisa yane esaba sukuru yane ekorwa Kunyamiomu, nesaba Mm. ne- e- main iga ekorwa Kerengo, Mm. esenta Nyabera.

Ng'a nkobateebie ng'a nokoragerigwa, okoragerigwa omonto o Nyasae ogosoa ekanisa ime okong'aini abanto ng'a nomokristo are, atari omokristo agakora mamincha buna okoani kwa Nyasae otari, Nyasae akare gokwana ase amariiko aye egetabu ki'Abaefeso keria ng'a isano ikomi na kianda, ching'encho chi'ebibe echire maiso marore. Echi nachi abanto bamenyerete. Baremo a Nyasae, inche nare kobateebia, timbamanyeti. Nare kobateebia ng'a omonto aorokie ebibe nomonwa oye, Omonyasae okwana ase egetabu ki'Abarumi ikomi kianda, anyore okwaberwa. Nyasae namworokie n'Omoika oye Omochenu, buna ang'orokerereti. Mochi narenge tari orenge mochi moyangayangwe, narenge omochi bwo orenge omuya, lakini rende ekero Yeso antoorire, tindochi mochi oyio muya, naroche omonto bweka Yeso. Amen.
Bono ka natokwenena ase ensemo y'emechando, ande ake, ekero kwanyarete koba kogoenda ase efamiri, kobwate emiaka emeke ase obogima bwao bwonsi, nare kwanyare koba kogwetera emechando ki eri kwanyarete koba kogwetera mpaka rero iga, ogoteba amaene oyu omochando oyo iga, onye tari Yeso onyarete koba kagonkonya goika rero iga, korende anga timaeti inki nare konyara koba ngokwana. Ekerero kiane ngonya natanane inwe more Nyasae. Mm. Ekerero kiane nkorera. nachire kourereria omoibi oko okonacha ebiina, omong'ina onde namoete estress enkongu sana, Mm. omong'ina oyio omonene, Eh, omoibi oria omino.
ekiagera nkomong'acha ebinto atare gokora. Mm. Omogaka oyo gakomoitia ngoseka ande, Ko- ase omoyo ogo. ngoseka nonye ng'a naruti gesona chibasaka ng'a tiga gaitu mono, Mm. ekiagera ne igo namong'achire, Mm. nang'acha omong'ina oyio amang'ana amange amange amange amange. Omong'ina oyo nkamoa estress embe. Lakini Yesu Omwana o Nyasae simba yaywo teyambwatete, nario nanyorete chinguru chi'okogenda gokwana mamori mamanyabera. Ng'a moibori omino oyo iga anyare koba kagokwabera. Ee, akanyabera. Naende ande ake ase ogokiini abana tonyoreti mochando onde bwensi ekero ogokora egasi eye iga Yeah. ekero oge okorwa ase enka yago ase botuko okoenda gotara etown abana nabo bare nyomba.

Momochando ki rikonyete koba kogoetera ase efamiri yago ng'a omokungu o kabere? Omochando nare goetera nkoria okwenguru ng'a nikwo arenge ase 'nde okonge. Bono nare korora ng'a abankorete buna ebisi, nkanya koba kobanga, teba abanto aba yaani nagete nka eye, narenge na omo ngokora narenge egasi, nonya na okorigwa kwane nkorigwe narenge. Bono onyora ng'a omogaka oyo agontumia. Ekero agontumia, nkamwanga ng'a omogaka oyio igaanete taiga abwo nembisi. Mpaka namotebetie ring'ana ri'embisi, omogaka oyio akang'ita sana. Akang'ita inki nakwane ring'ana ri'embisi. Lakini ayio onsi Nyasae nankonyete namosabete amaabera, nanyaberete, timbwati edeni nomogaka oria, ee, timbwati edeni naye. Igo ekero omonto nanyarete koba kagosuboka, nabo igo mokaberana. Ande ake ase omokungu o kabere gose. ase chinka abanto babwate chinka gw'etani ibere gose eyemo, ng'aki kware konyara koba gokobateebia? Inche naye goteba ng'a Nyasaye gakonyete abanto baye bare chikanisa chia Nyasaye ime, Mm. tiga atware omokungu oyomo. Mm. Omokungu o kabere goika gatano na inyomo naye ekero agosoma ase Anna na Penina, Mm. amang'ana aria ge- ba- am- ama- ebi- ebinto bire biare gokwanwa, Penina yaani Anna atarenge. Mm. Na inche buna narenge enka eria, Mm. naende ebinto nare gokwana omong'ina oria ebinde atarenge. Mm. Bono Yeso oyio omuya omokungu na omosacha gekoba egento ekiya, na enyuomo y'abakungu abakungu nenka egosarekana ante rinyuomo ya Nyasae, gere enyuomo ya ya mwanyabanto bachorete boka abanyene. Nigo enyuomo egwete koba ya abanto babere boka. Boka, eh. Gekeima naboigo eng'ana yago y'omorero ekore konyara koba ogokobwata gochia ase omorigeria ase chingaki echi iga, ekero togokora ndoche ng'a ebiro nigo bianyare koba bigotoerera korwa ase embeoga. Ring'ana y'omoerio kware konyaka goka gotaiga omorigereria. Inche nagotebia abanto ba Nyasae, abanto baminto mondigetie korwa ase etibi nonya nabana bane, Mwanche Yeso abatoori. Komogosoa ekanisa ime, mosoe ime motooregete, ekiagera ekero ogosoa ekanisa ime igo ogosoa gotooregete gwesibeti. Nyasae agatagete egento egechenu kegochia gosoa bwoye. Nyasae tagatageti banto ne chiubi. Igoro teri ya ubi, iga ege igoro ere ya Nyasae, abanto bagochia gosoa omochie oria akare gotoroseria, buna agokwana ase egetabu kia Yohana ikomi na inye. Nachire kobaroseria aase, konde agende kobaroseria aase, ninche naende. Ase ndarosie imobeo nainwe abwo. Bono Nyasae tiga atokonye abanto ba Nyasae, timwega ara mokage nobuya. Inche nkona kobatebi ng'a ogotooreka nokuya, ekiagera inche na na korwa natooretigwe nindoche obonene bw'Omonene, Omonene onkonyire naende ondendire, ondiitire. Namanyire ebibe nare gokora inche natigete, nkamanya ng'a amang'ana ngokora naya Nyasae, Inche nintooregete ning'anchete Yeso, nkamanya ng'a amang'ana aye ogotooreka nay'engencho mono kobua kende gionsi. Tiga Nyasae akonye abanto chikanisa chiaito, akonye abanto, tari ng'a yaani nare goteba ng'a abanto Abakatoliki mbagosoa, mpaka basoe Nyasae oyobweorokiri, Omoesiti ebweorokiri mpaka asoe Nyasae, Omopiechi bweorokiri mpaka asoe Nyasae. Yeso ngotooria are naende orenda. Inche onde ndire ninde na ushuhuda ng'a Yeso ngotooria are naende orenda. Abanto ba Nyasaye, momanye Yeso nkoirana are agocha kwoyia abanto baye buna ogokora kwaye okwarenge, tibwegara, gotera nkore nkoratere omotoreka ng'a tibwegara okagena obuya kere ekegutu aye nore. Inche namanyire nesegi inde eyokorwana gochia igoro. Inche namanyire nesegi inde yokorwana gochia igoro, rituko riane riogotimoka tinkorinyora naende. Yes, our. Mbuya keima.
Boigo ekero twanyare koba togoikera iga abwo, ndoche ng'a nabo torache konyara koba togoikeria omorobiri bwe rituko ria rero, konya taranyara koba tokobutora, Na aya ninkoe ribaga onyare koba kogotoma amaye gochia ase onde bwensi okorigeretie ande ake na are oganyerete omoroberi oyo iga, onyare koba gokomokwania korwa ase embeo, na ere amanye ng'a kwanyare koba goika ase egetasini keye kia Amazing Voice of Victory, naende kwanyare koba gokorwa omogano ogo ng'a kwarenge ase amatuko amega. Aba barigereria, oyo nomogano anyare koba kagotoa buna arenge amatuko amega, lakini ase bono iga nigo are omotoreka o Nyasae. Chingaki echi igao nigo gochia gotoma amaiga. Ee, Yeso abakunanche naye gokwania abanto baminto abare ase esitoti aa, nainche nabakwaniri mbuya more. Mbuya mono. Ee, Yeso oyo abana baria bandigeretie baane, omwana Agnesi, omwana Peter, omwana Masenge, omwana Elima, omwana Doreen, nabakwaniri korwa esitoti ase ge-ge-ge nacha gobwatwa buna omotoorekwa ntebe enchiri eye Yeso antooretie, nabakwaniri korwa etibi mbuya more. Yeso Omwana o Nyasae iga agotooria abanto baye, naende ngokwania abansa abanto baminto, omogaka ominto, omogaka o tata Seberi omoto ore kondanderetie enchiri, nkwanie magiria esinyamweya, nkwanie mamboreo, nkwanie abasomba ba Nyasae bonsi batooregete. Inche nteneine ase etibi ya getembe nkorokwa Roti oria omoto ore kamomanyete okorandia enchiri buna are gokora ebibe okore mwa Nyasae, Yeso oyio nabakwanirie amaiga, Mbuya more abanto ba Nyasae emesangererekano yonsi, mpaka bogere, mpaka Narobi, mpaka wapi, nabakwanirie mbuya more mwensi. Mbuya mono ase ayio, mutikoeba gokwania endugu ya minto ikobe, na omama Kristini, na endugu ya minto ososi, na endugu ya minto okorokwa onye oyonde onyimbo. Nabakwanirie amaiga amange ase more, buna montegete omonto oche korwa ase etibi, Torwane esegi, tochie gokora orogendo buya togende o Nyasae. Yeso abaakwe. Amen.
Amen. Na egetabu ngeria kwanete koba kogototigera naga ninsomere omorigeria actually egetabu keria ki'Abarumi. Abarumi kianda ikomi. Abarumi kianda ikomi. Ikomi kianda. Ikomi kianda. Eh, ikomi kianda. Mm. Ebibilia enchenu nigo ekonyara koba kekoteba ng'a ekiagera kaorokie kaorokie no Hmm? Soma. karaorokie n'omonwa oo ng'a Yeso nere Omonene ng'a Yeso nere Omonene, na kwegena ime ase enkoro yabo ng'a Nyasae nabogetie korwa ase abakure, natoorigwe. Eki nekegusii yeah eki nekefungo actually gekonyara koba kegokwanera ng'a ogotooreka gokonyara koba kogocha naende kenyara koba gekorwa ogosemeria gochia ase mwanyabanto nigo ere buya omorike tonyara koba tokogotigera egetabu eke iga kiabarumi ikomi kianda naye onyara koba gokorigia ebiro biago onyara koba kogwesomera ase egetabu eki ande mono ase egetabu eki kiabarumi ikomi gionsi ekegima, omanye ng'a omogano bw'ogotooreka ng'aki ogotooreka gokonyara kokogocha ase omonto, naboigo ogotooreka kw'omonto naboigo rituko ri'ogotooreka ri'omonto ndire ororo, igo nu- keraga abwo nabo togochi konyara gotoka kobutera omoroberi iga goika chingaki chinde naende omonkuru aranyare koba kagwanchete tonyara koba tokoumena ase embeo, onyara koba kagokoretera omoroberi oyo iga nigo nkorokwa Hesbon bosire, omogeni bw'etuko ria rero nigo akorokwa Roda Kenyanya, oyio nyare koba kagotomanyia omogano oye. Naboigo omonkuru onyare koba gakomotooria goika chingaki echi iga, bono oseseni gwagenda komokorera Nyasae emeremo. Mbuya mono.